Yo Party People! Prett fir bësse Menstruatioun? Also, nodeems mer schonn an enger vun deene fréieren Folgen iwwer Menstruatioun geschwat hunn, nämlech jo relativ allgemeng iwwer dat Thema, widme mer eis haut ënnerschiddlechen Produiten, fir d'Blutt opzefänken.

Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also ech war am Synchron schwammen an do war et wou ech jonk war an do war et ëmmer mega mega Thema, zemools ee Meedchen huet eis ëmmer alleguerte gefrot, ob mir eis Reegel schonn hätten, well hatt wier 13 Joer al an d'hätt se nach net an se misst awer elo zum Lues kommen. An eng Kéier, eng Kéier, hat dat usen endlech seng Regel an dass du mega lues geschwommen an eis Trainerin war immer so ha méi wat schwëmms du so lues an dat war ja pardon méi dass die éischt Kéier wo ech en Tampon hunn an war si so ah, gëtt serieux Leute gëtt schlemmeres so schwamm nee benutzt Mir hat den Nordwald benutzt an ich und die ich gehe auch falsch benutzt weil ich das Hunde müssen mega los gehen ich das tut mega weh ja. an äh, hat hat natürlich auch dieselbe Problem beim Schwammen an ich schon du gedurcht weil ich dem Moment nicht wusste dass da einer Lächer wären und ich gedurcht vielleicht von Schluck Toilette gehen und ich pissen da weh ich das ein bisschen ab und da gibt es mir mal oh, Mama kann äh, wird aber nicht geholfen okay hier ist ein echten Trick Drécke méi wäit erop. Ja.
Wat e méi héich oen ass, wat manner wéi deet. Wann en nach ufänkt iergendsi erëm rauszerutschen, dann nee, war Falsch. net. Genau. Du gëss nach nëmme spieren, dat ass. Mhm. Mee wann du wierklech also iwwer länger Zäit äh, Péng hues, dann geh bei den Dokter an schwätz mat dem driwwer. Well Yes. Dat ass net normal. Aner Anekdot ass, ähm, war mega peinlech bei eis ëmmer, wann du eng Regel has. Wier am beschte gewiescht, wann du einfach net häss missen Tampon bei der hunn, well äh, bei eis an der se kann wat Jäiz, gell? Ok, wou ech am Lycée nämlech war, sinn d'Jongen ëmmer bei eis an de Rucksak gaangen an wa si dann en Tampon fonnt hunn, eng Kéier hu se bei engem Meedchen en Tampon am Rucksak fonnt an dunn hu se dee mat Waasser vollgesaugt an dunn un d'Tafel gehaangen. Et war wierklech mega peinlech. Jo, mee et ass, et gëtt nach ëmmer e Stigma. Also ech giff och net, wann ech iergendswéi op enger ëffentlecher Plaz sinn oder am Restaurant, wat och ëmmer, einfach mol en Tampon aus menger Posch huelen an dann mat deem op d'Toilette goen. Esou, et ass nach ëmmer esou eppes, wat seet, um verstoppene Mëss. Dat ass mega krass, gell, wat fir eng Affär dat ass, fir dann, oh, dann hues de e laange Plover un oder esou an da gëtt dee mol esou an den Äermel eragestach oder. Oder du muss d'Posch mathuelen. Oder du hues d'Posch mat, mee dat ass dann och schonn, uh, dat ass schonn e Hiwais, dat huet warscheinlech seng Reegel, wat geet mer mat der Posch op d'Toilette oder, oder jo, du gesäis dann d'Leit dann kuerz sech esou do iwwer d'Posch bécken an da séier eppes an d'Täsch stiechen an da, also dat ass wierklech eppes mega esou verstoppene ëmmer. Jo, dat ass fuerchtbar.
Esouguer Leit, déi oppen doriwwer schwätzen esou, giffen awer elo net bei hire Frëndinnen zou einfach mol sou en Tampon huelen nee. an so so ech gi lo mol ech gi lo mol en Tampon wiessen op Toilette ja. nee. oder wann dee vergiess an du muss ich dee froen op en Tampon huet ja. wenn man so enger fern muss dat ganz lues machen ja. sech am Agra dass die Jongen net mat ja. Männer Wahnsinn ja. mir mir ist grad onnner eng äh, Anekdote gefall wie du dat äh, gezielt hues nämlich äh, 't ass laang éier ech fir d'éischt en Tampon benotzt hunn oder meng Reegel fir d'éischt hat. Huet een awer op der Tëlee ëmmer déi Reklamme gesinn, wou dann iergend sou eng blo Flëssegkeet am Spill war. Bon, dat war virun allem bei Binden, ech war net esou richteg kloer, wat déi sollt duerstellen. Et war ëmmer kloer, ok, dat ass iergend e Géigenstand, deen eng Flëssegkeet opsaugt. Bei Tamponen war et och oft esou, dass deen an d'Hand go an esou op d'Handfläch geluecht ginn ass an dann ass d'Hand zougemaach ginn. An dat war laang Zäit, wat ech geduecht hu, wat ee mam Tampon mécht. Ech wosst dann net firwat, mee dat war dat, wat an der Reklamm gewise ginn ass. Du méchs en op deng Hand an da méchs de d'Hand zou an dann ass nach iergendswéi eng blo Flëssegkeet am Spill. Jo, an dann och, wat d'Reklammen alleguerte maachen, dass se ëmmer gesot Mega diskret, ultra diskret, déck gutt verstoppt, blablabla. Just well, dat ass dann nach eng Kéier fir op de Punkt ze bréngen, datt keen anere soll matkréien, wann dat grad leeft. Jo.
An et ass just Blutt am Endeffekt. Net just. Bon, mat e bëssen nach Stécker. Jo. Mat dran. E bësse Schleimhäuten an enger Eezell, ja bon. Nee, wat ass dat schon? Ne? Ja.
ähm, net méi ekleg wie wann een op Toilette geht. Gëtt eng Artistin, déi just mat hirem eegenen äh, Menstruatiounsblutt molt. Ja, et ja. gi Leute die cool Sachen mat. Mir dat ass nach ëmmer abs mega provokatives so och ja. Fraen, die sech fotograféiere losen mat Blut un hirer Box. Äh, dat so eng schon noch héier vun enger Fra, die Marathon gelaf ass ouni den Tamper unzehunn an dat huet mm. och fir mega Skandal gesuergt. Ja, dat ass och nach ëmmer am 21. Jahrhundert se. So. Mhm.
Dat ass och en, ech hat dat enke gesinn zwousch, do hat e Mann e Video op Youtube gesat, hie wier mega schockéiert gewiescht, well hie grad Footage gesinn hat, also e Video gesinn hat vum Christina Aguilera, wéi him Bluttbeen erofgelaf wier an esou, well där hat eng Jupe un an et war wierklech mega krass an et gouf mega geschämt esou um Internet. Also Wahnsinn. Oder weess de, oder wann eng Fra eng Jupe un huet an et gesäit een just de Stréckel vun dem Tampon eraushänken oder esou, weess de, dat ass mega, mega krass. Ja, a firwat sou? Ja.
Zemools wann ee bedenkt, dass. Bal jidderee mat enger Vagina dovunner betraff ass. Ganz genau, dat ass wierklech hefteg. Ja. Mee ech weess nach, och fir mech, obwuel meng Mamm mer et, wéi ech kleng war, mer erkläert huet, dass dat iergendswann wäert passéieren a wat dat ass, wat do geschitt, weess ech awer, dass, also ech war, wéi ech am sechste Schouljoer war, dat éischt a menger Klass, dat seng Reegel krut an ech hu mech mega geschummt, fir dat iergendengem ze soen an ech sinn dann och. an där Zäit net mat schwamme gaangen, wann ech meng Reegel hat, an jo, ech hunn dann ëmmer iergendeng Ausried erfonnt, oh, ech hu mäi Bikini doheem vergiess oder wat och ëmmer, éischter wéi ze soen, firwat ech wierklech net mat schwamme ginn. Jo, mee dat ass och nach eppes, zwar, also wat nach derbäi kënnt, dass et engem onangeneem ass, dat ass, mengen ech, da och eppes, wou een einfach e puer Joer brauch, fir sech richteg drun ze gewinnen, fir sech anzependelen, fir ze wëssen, wéi een domat ëmgeet an esou weider, also dat. Awer mengen ech och normal, dass dat esou eng Lernphase brauch, bis dass ee sech do total dru gewinnt. An dann awer kann ech jidderee berouegen, gëtt iergendwann einfach mega normal. Also, woubäi also de Stigma bleift, ne? De Stigma bleift, jo, mee fir als Fra selwer fir domadder ëmzegoen, gëtt net, ass net méi esou komplizéiert ewéi, weess de, well och Timen, wéini kann een den Tampon wiesselen oder esou oder all déi Saachen. Oder wat kann ee soss nach benotzen, ofgesi vun Tampon. Ganz genau.
Ja.
Gutt Stéchwuert, vläicht. Ah, jo.
Wat wat kenns du dann? Also ech hu mat Binden ugefaangen, ënnert anerem och well meng Mamm mer sot, datt een wann een nach kee penetrative Sex hat, also si huet dat net esou formuléiert deemools natierlech, si war einfach, wann s de nach kee Sex has, da kanns de keen Tampon benotzen, wat net stëmmt. Wéi ech iergendswann erausfonnt hunn, a vun deem Moment un hunn ech Tampon benotzt, well ech dat als méi angenehm empfonnt hunn, well ech net gären hunn, net gär hat ze spieren, wéi d'Blutt erausleeft, wat beim Binden de Fall ass, an jo, well et bei, fillt sech einfach e bëssen u wéi wann een eng Pampers unhuet, sou, je nodeem, an, jo, genau, mee et ass schonn méi, jo, et fält manner op einfach och, et spiert een et och einfach manner, wann een en Tampon unhuet. Ech hunn och, ech mengen ech hunn zimlech fréi ugefaangen Tampon ze benotzen, mee ganz einfach wéi ech virdru sot, well ech am Synchronschwammen war an dat esou dee Moment den eenzege Moyen war, deen, also dat eenzegt Mëttel wat ee benotze konnt, wat mat deem een och kinnt schwamme goen. Dat ass awer haut net méi esou, gëtt ganz vill Saachen, wou ech net wosst, dass se géing ginn. Éischtens mol gëtt et déck vill Saachen, déi wiederverwendbar sinn, also all déi Saachen, déi mer esou scho kennen, wéi Tamponen an Binden, gëtt et och als, Wiederverwendbar Saachen, also aus Kotteng gemaach, déi een dann dono einfach mat an d'Wäschmaschinn geheie kann, wat scho mol déck gutt ass fir d'Ëmwelt. An a wat ech och mega, also ech hunn dat zwar selwer nach net benotzt, mee ech hunn och eppes, wat wiederverwendbar ass an ech fannen dat schonn eleng doduerch praktesch, dass de net ëmmer muss denken, Mäert hunn ech elo genuch Saachen am Haus, falls ech elo meng Reegel kréie, weess de. Dat ass einfach eppes, wat s de wäschs an dann hues de et. Mee dat ass och eppes, wat mir, wou ech net mega frou driwwer sinn, einfach wéi vill Tampons de benotz am Laf vun dengem Liewen oder och Slip-Einlagen. Et ass einfach esou vill Dreck, deen s de ewechgeheis. Ech hunn iergends wou gelies, dass Persoune mat enger Vagina an hirem Liewe 17.000 Tamponen benotzen, falls se dann nëmmen dat benotzen. An dat ass verdammt vill. Zemools, well et ass éischtens mol immens vill Cotting an esou, wat ewechgeheit gëtt. An dann och nach d'Verpackungen, Wat dann nach dat Krasst ass, dat sinn déi Tamponen mat Applikator, wou ëmmer mat engem mega Plastiksdrücks kommen, fir dann dat kënnen do eranzeschiben. An firwat brauch een dat dann iwwerhaapt? Ass och just, mengen ech, wéingt d'Angscht, säin eegene Kierper unzepaken. Jo, mee et ass awer och, also ech fannen et praktesch op enger ëffentlecher Toilette, well s de einfach och kee Blutt un deng Fangere kriss. Dat stëmmt, ok.
Wann s de net grad wëlls dann dono d'Fangeren an der Toilette wäschen. Mee du kanns op Toilettepabeier benotzen. Dat ass normalt Waasser. Jo, mee do sinn se mat Stécker dran. Wat? Fir e klenge Callback. Do sinn awer nach Iwwerreschter. Neen, ech hunn elo vum Toilettenwaasser geschwat. Maja, Jo, mee do sinn da bestëmmt nach Iwwerreschter dra vun der leschter Persoun, déi dat benotzt huet. Pff, oh Mann.
Gëtt dann net all Kéiers Dat ass mega krass pessimistesch. gewor. Jo, ech si Pessimist. Okay. Ah, an dann, hei ass eppes, wat ech net mengen, dass du dat schonn héieren hues. Hunn ech, ass nämlech mir Dat mega ka gutt nei. An dat gëtt och benotzt ewéi en Tampon, mee dat sinn ähm, Naturschwämm. Dach, dat hunn ech och Hues du? gëschter äh, gelies. Dat ass ja mega krass. Ja. Mee dat, jo, dat ass, dat ass einfach Naturschwamm. Also dat Déier, wat am Waasser lieft, wat eng Kéier lieweg war, ass elo dout an dréchen. An dat gëtt dann awer ugefiicht oder sou, gëtt dat dann benotzt. An do kann een dann Zahnseide ronderëm strécken an da gëtt dat einfach benotzt ewéi e, ewéi e Tampon. An dee kann een dann och ëmmer ausschwenken, botzen an dann nach eng Kéier benotzen. Krass. Jo, dat ass eng kreativ Method.
Jo, an dat ass eben och vill méi natierlech a besser fir d'Ëmwelt. Mee dat wat elo neierdéngs ganz vill Leit benotzen a wat een och am Supermarché ze kafe kritt, am Géigesaz zu Naturschwämm, ass de Mooncup. Kritt een deen am Supermarché?
Yep. Ah, deet gutt. Iwwerall. Deet gutt.
Mëttlerweil. Mooncup, Ladycup, Divacup, lauter verschidden Nimm huet et, mee et ass einfach ëmmer eng Silikon. Oder Menstruationstaas. Menstruationstaas, genau. Das ist ein Silikon wie ein Taas. Also, es sieht nicht aus wie ein Taas, mit das einfach, weil es so ein Behälter ist, wie quasi. Becher. Ja, Becher. Ja. Mit einem kleinen Stiel innen drin. Und die fängt dann Blut einfach ab. Und dann braucht ihn dort nicht. Also, das ist nicht, was das absaugt. Mhm. Ähm. Den muss ihn dann zusammenfallen. Ja. Dann, ja, rastieren. Und die saugt sich dann und den Wand. vun. Jo also et kléngt zwar mega Pest. eekleg saugt sech un mee et ass einfach wann en opgeet an well da keng Loft méi do ass dann ass esou Vakuum kreéiert. Ech fannen et kléngt berouegend well s de einfach weess et kënnt net méi iergends wann eraus. Jo voilà dat ass wierklech dat ass wierklech mega cool do wéinst der. Also do do hues de dann och manner Risiko dass dat iergendwéi drëpst ewéi zum Beispill en Tampon oder esou. An dee kanns de och vill méi laang nach benotzen. Kanns de vill méi laang benotzen en also éischtens well e méi opfänke kann ewéi en Tampon an zweetens well et méi gesond ass, ja, méi hygienesch ass. Ja, well einfach d'Blutt dee Moment an deem Behälter ass an net méi iergendswéi widert am Kontakt ass mam Kierper, wéi dat ja. beim Tampon de Fall ass. Ja. Yes. Mee wat ech, also ech benotzen, hu schon an nie Mundkap benutzt, mee äh, wat ech mal denken, dat kann e wahrscheinlich och evitéieren, wann e bësse virausplangt, mee wann en op enger öffentlicher Toilette ass, Well et gëtt jo awer relativ bluddeg esou, also et ass jo einfach Blutt dann um Becher, wann een en raus. Net onbedéngt eeben, also wann en natierlech mega mega voll ass an e leeft quasi iwwer a wann s de en dann erauszitt, da kann et sinn, datt et der och iwwer d'Fanger leeft oder esou. Mee meeschtens kann een deen eraushuelen, ouni datt do iergendeblutt un iergendeppes kënnt an dat schëtt een dann einfach an d'Toilette an dann ass et fäerdeg. Natierlech, wéi s du virdru soos, wann s de dann erëm drastéchs, dann hues de herno Blutt um Fanger esou, mee bon, benotz e bëssen Toilettepabeier ass fäerdeg. Mee eppes, wat eebe vill Leit vergiessen, ass, Doduerch, datt s du dee kanns 12 Stonne laang draloossen, hues de meeschtens, ass et net néideg, datt s de iergendwéi op eng ëffentlech Toilette gees, weess de. An et kann een och einfach, wann een dat wëll, eng Fläsch Waasser mat op d'Toilette huelen an dat dann driwwer schëdden, fir e bësse propper ze man, seng Hänn an den Munnkapp. Genau. Also deen ass eben, dat kascht e bësse méi, wéi wann een elo eng keng Packung Tamponen keeft. Dat heescht, dat ass méi eng méi grouss Ausgab eng Kéier, mee dee kann een. Dat ass eben och just eng Kéier dann. Dat ass just eng Kéier an dee kanns de jorelaang, also ech mengen, déi meescht droen en un, zwee bis dräi Joer oder esou, einfach vun wéinst der Hygiène an esou. Mee dee kann een wierklech ganz, ganz, ganz laang benotzen. Dat heescht, dat ass vill méi bëlleg am Endeffekt wéi Tamponen an et ass vill besser fir d'Ëmwelt. An et ginn dann zwou gréissten Hunschéieren. Ja. Wéi ass dat dann z'erklären? Ähm, also et gëtt, äh, bei Divacup gëtt et A a B, mee dat ass da wahrscheinlech bei verschiddene Marken aneschters. Ähm, an déi eng ass fir wann een ënner 30 Joer al ass an nach keng Kanner hat an dat anert ass fir wann een iwwer 30 Joer hat, äh, an, oder Kanner hat. Mhm. Äh, Mhm, ja, Voilà. dat, den Zesummenhang ass net äh, sou op Anhieb erschléissbar. also, Äh, dat heescht einfach, dass wann du 30 gëss, da gëtt däi Kierper op. Ja, dann hues du einfach vun engem Dag op den aneren eng aner Vagina an du muss einfach direkt den Dag drop eng genau. Gréisst driwwer kafen.
Wann du dann nach géings dee klengen drastechen, da géing einfach rausgefall. Ja.
einfach alles anescht. Äh, also, wat ee jo nach novollzéi kann, ass wann ee bis Kanner hat, dass dann nach ganz einfach bësselche méi ausgeleiert ass an bësse méi grouss ass. Ähm, An dann ass et natierlech net bei all Fra d'nämmlecht. Kann sinn, dass et schonn éischter ass wéi 30, kann och sinn, dass ee mat 30 nach net muss déi Gréisst eropgoen. Mee am Duerchschnëtt ass et éischter esou, well iergendwéi, mengen ech, d'Muskele bësse méi labber ginn oder esou an dat Ganzt sech einfach bëssen, däi Bake verännert sech jo och an et gëtt einfach bësse méi ausgeweit an dann huet ee besser d'Taille, déi méi grouss Gréisst, fir dass dat méi sécher dra bleift. Mee voilà. Ah, mee da, ah, ech hunn dat virdru geduecht, well dat ass zwar elo wierklech scho mega technesch, mee wann iergendeen dat wëll ausprobéieren, géing ech ultra Urode fir Videoen doriwwer ze kucken, well ech hunn nämlech och dat wat si elo soen, zum Beispill um Ziedel wéi een dee fale soll fir erop dran ze stiechen, kléngt sou schéin, dran stiechen, anzeféieren, anzeféieren, also wéi een dee fale soll, si soen dann iergendwéi sou an hallef falen an esou, an et ass ëmmer nach zimlech grouss am Verglach zu engem Tampon, mee et ginn awer aner Techniken déi een online fanne kann, wéi een dee wierklech

Saugeffekt. De Saugeffekt äh, richteg äh, stattfënnt. Mhm. Ähm, an dat ass einfach eng Saach vun der Übung. Viraus theoretesch ass et mega einfach. Ähm, dass äh, si erklären och wéi een dat muss maachen, mee ähm, Heiansdo sinn der Leit déi Panik hu well se net erauskréien. Theoretesch, wann s de dann einfach dra léis an dee sech sou mat Blutt voll äh, saugt oder nee, saugt fëllt. Net, fëllt, fëllt ja. ähm, dann souwisou gëtt dee rof gedréckt vun dem Gewiicht hier. Dat heescht, iergendwann, wann een einfach keng Panik huet a waart, da kënnt e vum selwen eraus, ne? Jo, alles Voilà. gëtt iergendswann vum Kierper ausgescheet. Yes. Mol net alles, mee déi meescht Saachen. An dann gëtt et awer och eppes, äh, dat heescht en Soft, Soft Cup oder en Disk. Hues de dat scho gesinn? Nee. Um, dat hunn ech och elo nei geléiert. Do ass eng Mark, déi heescht Flex, déi mécht déi. Uh, déi sinn zwar dann och just fir eemol ze benotzen, mee déi kann een och méi laang halen. Dat ass wéi, uh, och 12 Stonne wéi den Diva Cup, mee dat ass wéi e Rank an do hänkt dann esou eng, wéi eng Tut drun oder esou, ganz kleng. An, uh. Mee dat, deen, dee Rank, dee kann ee sou ganz zesummen drécken, dass dee ganz platt ass. Dat heescht, deen ass herno méi schmuel ewéi en, ewéi en Tampon. An deen dréckt een dann eran bis bei de, wéi seet een dat op Lëtzebuergesch, Cervix, Zervix? Mee deen dréckt een op jidde Fall méi wäit eran an deen gëtt da sou ageklemmt. An deen ass vill méi héich uewen, sëtzt deen. An dat ass dofir och eppes, wat een. Also direkt um Muttermund? Jo. An dat kann een dofir och benotzen, fir wann ee Sex huet. Well dat guer net am Wee stécht. Ja, mee dat hunn ech och iwwert, et gëtt och eppes wat nennt sech Soft Tamponen. Ah ja. Weess net genau wéi een et op Lëtzebuerg seet, mee dat kann een anscheinend och benotze beim Sex. Maja, dat ass jo scho mol déck wichteg. Ja. An déi heite gëtt awer och vun enger Mark déi heescht Silikap. Ech meech, ech dierf dat am Fong guer net soe gell, wéinst den da Sue kréien. Mee do gëtt eng aner Mark an do si se och aus Silikon gemaach wéi déi Mooncups an déi kann een dann och wiederverwenden. Fann ech déck gutt. Mee wat nach gëtt ass, dat weess du awer och, Menstruatiounsënnerwäsch. Dat ass och eppes zimmlech Neies. Mee dat ass dann einfach wéi normal Ënnerwäsch, mee do ass dann wéi d'Binder iergendwéi esou einfach scho mat dragebeet sinn, dat kann een herno einfach mat an d'Wäschmaschinn dinn. Dee cool! A fir déi Leit, déi sech froen, firwat deet eng Fra Slip-Einlagen u wann se hir Reegelen net huet, ma jo, ganz einfach, well et huet een och Ausfloss vu Vaginalflëssegkeet, wann ee seng Reegelen net huet. An dann kann et ganz angenehm sinn, wann dat net einfach an d'Ënnerwäsch leeft, mee ofgefaange gëtt. Vun enger Slip-Einlag oder eben enger, et ginn och Slip-Einlagen aus Stoff, déi een einfach esou ëm de Slip ka befestegen an dono wäsche kann. Vill Fraen hu gesot, dass se vill, vill manner wéi hunn, wa si e Mooncup benotzen, wéi wa se zum Beispill Tampon benotzen. Okay, krass.
Interessant, ja.
Mee äh, Tamponen kënnen och geféierlech ginn, wann een se ze laang äh, benotzt. Yes.
Also äh, ech mengen d'Meenungen gi bëssen auserneen, wéi laang een en Tampon wierklech soll dran loossen. Äh, eng Richtlinn, déi ech gelies hunn, ass wann s du un der Schnouer zitts an en ganz liicht ähm, raus kënnt, dann ass se normalerweis voll. Okay. Mee bon, insgesamt gëtt äh, eng maximal äh, Stonnenzuel vun 8 Stonnen ähm, recommandéiert. Wollt grad so. An äh, nach e kleinen Tipp, äh, wann du nähts, dann kommt Blut raus, dann hast du Lauer.
Ja. Wann du nähts an der Nues den Tampon an der Spucks, dann weißt du, er war voll. A vläicht och net wäit genuch dran. Mee well s du jo elo scho grad gesot hues, datt Gesondheetsrisiken do sinn, wann een en ze laang benotzt, dat ass TSS. Kanns du dozou nach méi soen? Ma dat ass dat, wat ech virdru gesot hunn, TSS, den Toxic Shock Syndrome. Dat ass eng Reaktioun, déi ee ka maachen. Dat ass einfach, wann, also dat kritt een net noutgedrongen duerch en Tampon, gell, Männer a Kanner kënnen dat och kréien. Dat ass einfach just, wann eng gewëssen Zort Bakterien an de Kierper kommen an du hues dann eng Infektioun dovunner. An 't ass mega krass, gell, well du kriss dat Vun enger Sekonn op déi aner, et ass wéi wann s de eng Gripp häss, kriss mega Kappwéi, mega héich Féiwer, Duerchfall, Bauchwéi an du kriss en Ausschlag iwwer de ganze Kierper, wéi wann s de Sonnebrand häss oder esou. Also et ass wierklech mega, mega hefteg an da muss een direkt an d'Klinik. Also do si scho Leit, déi si schonn doru gestuerwen. Et ass wierklech liewensgeféierlech. War lo rezent e Model wat e Been verluer huet dowéngt an ne. Krass ok. Also dass wierklech mega mega krass. Ja. Also dofir ass et wichteg dass ee weess dass een dat kréie kann an dat kënnt eben oft wann een den Tampon ze laang géing dra loossen oder sou wann d'Bakterien doduerch an de Kierper komm wieren an dann och wat een Tampon méi absorbéiere kann wat de Risiko méi grouss ass an ech mengen dat hänkt domat zesummen. Et ass och mega schwéier Informatiounen dozou ze kréien mee ech mengen ech hunn eng ganz Wuecht gelies Dat ass dann zum Beispill, wann s du en Tampon benotzt, deen ze vill absorbéiere kann an du hues awer méi eng liicht Reegel, grad dann bleift e jo nach e bësse méi haart, méi rau an wann s de en dann erauszitt, da kann et sinn, datt s de dech opkrazt oder esou an dann hunn d'Bakterien och méi Plaz fir kënne ranzekommen. Mee wat dozou muss gesot ginn, ass ganz einfach, datt et ultra rar ass. Dat heescht, et ass wichteg, datt ee weess, wat et ass. Et ass wichteg, datt ee weess, wat d'Symptomer sinn, fir datt een direkt an d'Klinik kann, falls dat ass. An da soll een och direkt den Tampon eraushuelen. Mee et brauch ee wierklech keng Panik dowéingt ze maachen, well et ass ultra, ultra rar, datt een et kritt. Mee gutt Stéchwuert, et soll een ëmmer kucke fir Tamponen ze benotzen an där Gréisst, déi der Stäerkt vun der Bluddung entspriechen. A meeschtens Also bei mir ass et zumindest esou, et fänkt ëmmer staark un an da gëtt et no a no vun Dag zu Dag manner staark, dat heescht, d'Gréisst vun den Tamponen gëtt da méi kleng. Yes, genau. Kann oder kann een aner Saache benotzen oder fänkt een einfach dann op eemol un just nach Binden ze benotzen oder sou. Ja, genau. An dann eben.
Oder Stereoanlagen iergendswann. An ja.
bei Mooncup an Softcup an deene Saachen ass de Problem guer net. Ne? Ja, ja. Um, Dofir déi sinn dann dee Moment besser. Mee jo, also et muss och net jiddereen ëmmer eppes benotzen, wat ee banne benotzt. Ne, et ass total ok, fir just extern Produiten ze benotzen. Jep, absolut. Ja.
Mee dofir stellt Froen, schwätzt mat anere Leit doriwwer, schummt Iech net. Jiddereen, net jiddereen huet se, mee vill Leit wëssen, wat de Problem ass a. Briecht den Tabu.
Briecht den Tabu!
Laf mat dengen Tamponen als Ouerréng ronderëm.
Ja, mach Konscht dermat. Ja, merci, dass der nogeluerscht hutt, Ady. Ciao.
Merci, dass der doriwwer geschwat hutt. Da gi mer och scho vun deem engen Tabuthema an dat nächst, nämlech Analsex. An dann och nach an engem prakteschen How-to.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Punkt Nummer 1, Wat heescht Analsex? Analsex ass wann den Anus, also d'Aschlach, mat eppes stimuléiert gëtt. Vill Leit mengen domi sinn direkt eppes erastiechen, also zum Beispill e Fanger, e Géigenstand oder e Penis. Mee oft fillt et sech och einfach gutt un, wann een de baussesten Deel heemelt oder demasséiert gëtt. Punkt Nummer zwee, Anal Stimulatioun. Wann een da wëll eppes an den Anus aféieren, sinn zwou Saache wichteg. Éischtens, Gleitgel. Well den Anus produzéiert, anescht wéi d'Vagina, vum selwe keng Flëssegkeet, Et dierf een och op kee Fall Seef oder Crème amplaz Gleitgel benotzen, dat kann den empfindlechen Analkanal beschiedegen. Zweetens ass wichteg, dass ee kleng a lues ufänkt, also am beschte mat engem klenge Fanger an da mol kucke wéi sech dat ufillt an a wéi engem Moment et passt. Wann engem dat da gefält, kann een dann Zeigefanger huelen, iwwergoen op zwee Fangeren an esou weider. Deenen enge Leit gi Massage baussen a fangere bannen duer. Aner Leit hunn iergendwann Loscht Kierperdeeler oder Géigenstänn anzeféieren. Dat bréngt eis zu Punkt Nummer 3, anal Penetratioun mat Géigestänn. Wann een e Géigestand benotze wëll, gëtt et nach eng weider Saach déi wichteg ass. Si mussen ënnen e bësse méi breet sinn, wéi zum Beispill e sougenannten anal Plug. Plug heescht op Englesch esou vill wéi Stëpsel oder Stapp. Dat beschreift och gutt hir Form a Funktioun. Déi méi breet Basis ass dofir do, datt Géigenstänn net einfach esou an den Hënner erarutschen a verschwannen. Och anal Dildoen, déi méi länglech geformt sinn, hunn ënnen eng méi breet Basis, déi dat verhënnert. Plugs an Dildoe gëtt et a villen ënnerschiddleche Gréissten, Formen a Faarwen. Punkt Nummer 4, Anal Penetratioun mat Kierperdeeler. Bei analer Penetratioun mat engem Penis, mee och mat engem Dildo, ass et wichteg e Kondom ze benotzen, fir datt de Penis oder d'Spillsaach propper bleiwen an een esou Infektioune vermeide kann. Wann ee wëll oralen Analsex hunn, also mat der Zong a mam Mond, kann een e Lecktuch benotzen, op Englesch heeschen déi Dental Dam. Dat ass esou kleng Dore aus Latex, déi een zum Beispill am Sexshop oder online bestelle kann. Amplaz kann een awer och einfach e Kondom opschneiden. Fir d'Fangeren kann een och gären Händsche benotzen. Extra Händsche kann een och am Internet bestellen, déi kaschten och net sou deier. Hei ass et wichteg drop ze kucken dass ee waasserbaséiert Gleitmëttel benotzt dat sech gutt mam Latex vun de Kondomer, Lackdicher an Händsche verdréit. Punkt Nummer 5, Firwat kann sech anal Stimulatioun sou gutt ufillen? D'Wänn vum Analkanal sinn extrem sensibel well do vill Nervenenden zesumme kommen an och den Agang vum Anus, also den Analrank, ass vu ganz villen Nervenenden ëmginn. An e klenge Bonus hunn déi Leit déi e Penis, also och eng Prostata hunn, well d'Prostat läit genau beim Anusagang a kann esou duerch Kierperdeeler oder Géigenstänn stimuléiert ginn. Punkt Nummer 6, Ass Analsex eekleg? Dat ass eng Fro, déi net ka pauschal beäntwert ginn. En Eekelgefill ass vu Persoun zu Persoun ënnerschiddlech. Natierlech ass et esou, datt an eiser Gesellschaft net oppen iwwer Fäkalien a scho guer net iwwer Analsex geschwat gëtt. Fäkalie ginn oft als eekleg duergestallt, wat een natierlech e bëssen hemme kann. Dofir sinn zum Beispill Kondomer, Leckdecher oder Händsche gutt. Falls ee sech net mat dem Gedanke wuel fillt, gëtt et och sougenannt anal Duschen. Déi kann ee fir och net sou deier an der Apdikt, online oder am Sex Shop kafen. Lo nach e klenge Rekapitulatif vun eisem How-To. Analsex heescht wéi gesot net, dass iergendeppes direkt muss iergendwou eragestach ginn. Taascht Iech lues erun a benotzt dobäi ëmmer Gleitgel. Wann ee sech net mat engem Partner oder enger Partnerin traut, kann een och mol alleng kucken, wat sech gutt ufillt. A falls et sech net gutt ufillt, da sollt een et och net maachen, och wann de Partner oder d'Partnerin dat onbedéngt wëll. Mee wann der Loscht hutt, Iech erunzetaaschten, elo wësst der wéi.